Essalawmaleýkum hormatly dostlar, hanymlar we jenaplar! Ynha şu gün bilşimiz ýalak, Mekan Show Talantlar gepleşiniň üçünji bölümine başlaýas. Elbetde şu gün bizde myhmançylykda Suratkeş. Aýdymçy.
Pikirlenemzok näme garaşaýyr tir bary garşy bolsun bize Allahym saňa ýetir. Diýseň talantly oglan Azim. Il içinde Azimus diýip tanalýar. Salowmaleýkim Azim. Waleýkim essalam Mekan.
Gowmy ýagdaýlar? Gowy şükür özüňiz näle? Şükür gowy. Ilki bilen-ä sag bol diýesim gelýär. Şunuň ýaly çakylygymy kabul etdiňiz, gepleşigimize geldiňiz. Gaty örän minnetdar. Ilki bilen bir özüň bilen tanyşdyraýsaň aýna şu kärdeşlerimize watandaşlarymyz bilen. Meň doly adym Derýaýew Abdulmuhammet. Bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýyl. Doglan ýerim Aşgabat, ýaşaýan ýerimem Aşgabat. Indi Azim.
Diýjek bolýanym il içinde. Has dogrusy watandaşlarymyzyň arasynda medeniýet äleminde sen aýdymçy diýibem tanalýaň, has dogrusy repçi diýip tanalýaň. Ýagny watandaşlarymyzyň içinde-de ökde suratkeş diýibem tanalýaň. Sen şol kärleriň ilkinji haýsyna başladyň? Ilkinji elbetde surat çekmäne başladym. Iki müň dördünji ýylda şo surat çekmäne başladym. Soňra uje Iki müň bäş, iki müň altynjy ýyl aralyklaryda-da aýdymda-da özümi barlap gördüm. Tüweleme ondadam talant diýip. Ýagny biziň maglumatlarymyza görä. Seň özüň öýlenen, iki sany perzendiň bar, tüweleme. Maşgalada näçe dogan? Öz maşgalaň barada gürrüň beräýseň. Maşgalamda bäş adam, ejem, kakam, soň özümden uly aýal doganym bar, soňra men, soň gyz jigimem bar. Tüweleme.
Iki gyz bir oglan bolýar. Hawa. Ilki seni şu suratkeşe näme höweslendirdi? Näme şoňa sebäp boldy? Aý şu ilki bilen-ä dogrusyny aýtsam nä şul iki müňünji ýyla birinji klasa gidýän. Soň mekdep döwrümi başlamda her hili sapaklar zatlar bardy arabada tam aýdym-saz diýdi, matematika, algebra ýene Şonda surat sapaga ýetende özümde üns berip başladym dary, özüm ol bilibem edilýän zat däldi. Prosto dem hemme klasdaşlaram surat çekýär, menem surat çekýän. I haçanda men öz suratymy mugallymyma görkezemde, şo birinji klasda, seň suratyň diýä, sen sende öz zehiniň bar diýä zat diýä, sen bu zady ösdürseň, možd bit, sen geljekde bu zatlary hasam sirýoznam neme edip bilersiň diýä. O wagda men kän sirýozny kabul etmedim oň diýen soragyny. Ýöne haçan-da, dördünji klasda, iki müň dördünji ýylda maňa ejem plastilin alyp berdi. Plastilin bilýänsiň zawodda neme, reňkli oýnalýan. Men o ara aslynda çeperçilik akademiýada ýa-da ýörite çeperçilik mekdebinde reňkli plastilinler ulanylanok-da, hemmesi bir reňkde ulanylýarlar onda. Hemmesini garýalar i bir wobşem takoý ýa ra tёmny cwet bolýar ýa da bir swetl cwet bolýar menem şo dažde şo zatlary bilmänem hemme plastilinleň reňklerini gardym i şo ýanky plastilinden men magtymguly pragyň şekilini ýasadym i widat şo wagt ýaman gowy bolan bolmalylar em uje ýadyma düşenok naskolka nähilek ýasanymam dogry ýadyma düşenok ýöne şo wagt ejem görüp neme haýran galany ýadyma düşýär. Şol seň ýaňky plastilinden. Hol plastilinden Magtymguly Pyragyň heýkelini ýasanyny ejem görüp, haýran galypdy. Soň bolum bizde öň aslynda meň nä tohumymda zadymda-da hiç hili suratkeş, hiç hili sungat adamsam ýok. I şonda ejem diýdi, Eger-de bolsa diýýä, şu men seni çeperçilik mekdebine äkitjek diýýä. Sen şotak dalaşgär bolup,

Hum şolar ýalygam ine uje meň suratkeşçilik ýolum başlady şeýdibem. Tüweleme.
Ine görýän bolýyn gaty bir üýtgeşikdä. I menä başda bu zatlara düşünemokdym. Men başda pikir etýärdim bu zatlar printerde bir zatda çykýamyka öýtdüm. Ine şulaň hemmesi öz işiň dogry dälmi? Tüweleme. Gaty malades men ha gaty göwrüm ýetdi sebäbi men özüm çakam okuwçyda surat çekjek bolýan obşi bolanokda iň bärkisi prostoý suradam çekibilem. Ýa menem edil ýaňy başda başlamda edil bular ýazatdyr menem edibilemokdym soň uje şo ýanky opyt diýip bir zat Höwesiň artyp. Höwesim artyp opyt çöpleýäň uje sen bu zatlara ýönekeý höweslelänim uje buňa öz kärim Öz käriňe ýalyk seredip başlaňda uje bu zatlaram edip başlaýaň. Indi aýdyşyma görä iň esasy käriň surat çekmek dogry dälmi? Indi iň esasy käriň surat çekmek bolsa seň ikinji käriňem ýaňky rep okamak bolýamy ýada diýjek bolýan zadym ýada ol hobbiň bolýamy sebäbi tüweleme rep okamakdada Top bäşe arkaýynam girýäň tüweleme söz ýok. Diňläp gördüm aýdymlaňy ünslüje manyda ba mazmunam ba diýjek bolýan zadym i şo rep bilen suratkeşligiň bir aýdyp beräýseň. Aslynda reba nähilek başlady. Reba dogrudanam ýaňky seň dogry diýişiň ýaly. Hobby oňa gürrüň ýok. Men hiç haçanam rap sungaty edil bir professiýa ýaly seredip seredemok. Ýöne şu zady etmänem bilemok men çynymy aýdaýyn. Köp kişi men arasynda ine suratkeşlik kärimem ýöredenim bilen men arasynda rap sungatymy hem aýtdym ýene-de birki üç ýyl taşladym ýene-de aýtdym şoň ýalagam bolup görüpdir ýöne ahyryn şu wagt indi şu güne ýetip men ýüz prosent düşünýän to şda şul işem bar a hiç hili Nemeden daže bar kakoýto wagt az wagtlyk goýýaňam bolyn ýöne sarony ýenede başlaýaňda yzyndanam i rebi nädip başlanyldy başyndanam oda şol ýaňky ýaňy bir çeperçilik mekdebe girdim uje ondada bysymylla okap başlapdym ýöne meň eýleki okaýan orta mekdebimde ýöriteleşdirilen orta mekdepdi možbit bilýänsiňiz siz ol mekdebi o mekdepden Başga-da şu repde tanymal adamlar çykdy şo mekdepden. Has dogrusy atlaryny agzap geçäýseň. Atlaryny agzap geçsem, ýagny Mät, meni öňki Mäden diýip tanaýaňyz, Mät, Iska Muslim. Ýöne o wagt mysal üçin Mät ýa-da Iska Muslimden başga-da, başga-da bardy oglanlar o taýda rep okaýan. Olaň atlaryny sanasaň sanabermeli tüweleme. Ýöne esasy ine ýaşaýan obamda şo ýanky ady Merdanna biziň öýümiz zadymyzam ýakyn. E gündede paşti şto možna skazat to şto men oň gözüniň alnynda ösüp ulandym zat etdim. E köp zady ýeräpde Merdannadan öwrendim özüm. Has dogrusy halypa höküminde bolýada. Hawa Merdana halypa diýsemem ýalňyşmaryn sto prosent. I köp zady Merdandan öwrendim şo wagtlar. I seredýän beýleki oglanlaram ine gidip otyr ýazýarlar aýdymlar zatlar I şo wagt ýuwaş ýuwaşdan rep industriýa döräp başlapdy. Şo wagt ýadyma düşýärdi men o ondan öň kän ýokdy bardy ýöne edil bir o zatlara kän sirýozny kabul edenokdylar iminne şol rep sungatyň täze basganjagy şo taýda başlandy. Onam şu şu wagtky men bizi görýän adamlar ine şu sözlerimi eşidibem ýüz prosent hakykatdygyny ony toçna bilýäler. Şo wagt birinji aýdymlarymy ýazyp başladym i şu wagda çenli. Ýa dowam et ýa dogry dämi. Essalowmaleýkim hormatly dostlar, hanymlar we jenaplar men sizi şu gün Wiktoriýa gülleri bilen

Ine hormatly dostlar sizä bilemok ýöne Wiktoriýa güllerinden menä öz gülümi saýladym. Kimide.
Ene Azim. Diýjek bolýan zadym tüweleme sen surat çekýäň, aýdym aýtýaň. Ene günüň dowamynda aýdym diňleýänsiň hökman, aýdymy diňläp hiňlenýänsiň. Ilkinji ýazan aýdymyň näme barada? Aý dogrusyny aýtsam ilkinji ýazan aýdymyma ony edil hemme kişi diňlänok. Şunda özümde-de ýok ol aýdym şu wagt. Uje iki müň bäşinji ýylda ýazylan aýdym. Ony köpimiz bilýär, onam şu belli tanymal şol zwuk režissýor ýazypdy Nikolaý Ýakimow diýip. Hemmämiz şonda ýazýardyk aýdymlarymyzy. I ýöne çynyny aýtsam ol aýdym edil bir diňlär ýaly aýdym-a däl. Öte temasy näme barada bilelik. Aý temasy indi aýdýan-a ýaňky diýişmerak ine rep sungaty edil şo wagt başlady-da hatda ondan öňem bady ol bärde aýdýanlary bady o neme dizet bady ine şo meň bilişime görä edil şo şo wagt dizediň aýdymynyň aýdymyndan başga o wagt hiç kimi diňlär ýalak däl. Dizet. Ýow-o Çaga kakdynam ýadyma düşýär. Hawa, hemmämiz diňleýärdik, ony halypa hökmünde-de kabul edýäs. Ýöne soň uje şo anki täze basganjak başlanda, men-ä edil bir konkretnyý ol edil bir şo şol industriýa gapyň gapyny aýagym bilen depip girdim diýibiljek däl. Edil on ýala bolmady. Birinji birinji aýdymdan onunjy aýdymyma çenli edil bir. Tutan aýdym ýok. Ýok, ne to što tutan aýdym, olary illere görkezmänede özüm neme edýärdim, sebäbi aý şo ýaňky diýşim ýaly o zatlary bize öwreden ýok. Özümiz amerikan ispolnitelleri, reperleri zatlary diňläp özümiz nädip nädip aýdýarkalar rep, wapşe näme etmeli, Ine mysal üçin aýdymda hemme zat ponýatno, tam her aýdymçyň öz bellije raboçi tonalnosti bar, he minus üstüne heň tapýarlar, soňam goşgy düzýärler, aýdýarlar. A rep bolsa tek açylmadyk kitap biz üçin. Hoo näme etmeli? I pulçaýatsa şeýdip s nulä Döredi.
Dogrusu sen e, özüňem aýdasyň ýönok birinji aýdym aýdym muny. O teman geçe. Owa şu teman geçikse ya gowardy ya. Geçikse gowar.
Ýöne bir ýatlap e, ýylgyrmak üçin hem gowy tor. Gowy zat. Owa.
Sebäbi öwrenle ýigren diýil. Owa edil öyle. Indi şo döwür gezip gördüň. Näçenji ýyllardy şo döwür? 2005-nji ýyl. 2005-nji ýyllarda.
Sen özüň e, ýaňky aýdyp geçdiň-ä, daşary ýurt reperler diýdiň-ä. Hmm. Şonuň aýdym diňleýär. Daşary ýurt reperlerden gürrüňsiz e, The Game 50 Cent o wagt hemmek şem diňleýärdi 50 Cent-i. In the Club aýdymy zat çykypdy ýaňja. Ot şonda birinji gezek diňlämde prem Beýniň neme diýädi. Byryn ilkinji gezek men şo rewi eşdemde biraz şol Eminemiň Slim Shady aýdymy i şo Fifty Cent In The Club i soň uje dalşe şol Fifty Cent'yňam This Is How We Do diýip bir aýdymy bar i şo taýdada The Game tanadym uje i şonda The Game'iň sesini eşdip hasam oň aýdyşyny zadyny gowy gördüm dänim oň başga aýdymlarynam tapyp zat edip diňläp aý takmynan iki ýyla diňledim. Iki ýyl, üç ýyl bespirriwny hemme aýdymlaryny ýat tutýançam. Hem-de baş hem-de näme şu häzirki wagtkylar bilen deň häzirki wagtlaram alsaň, şu wagtky aýdýan reperlerim. Olaň içinde-de kän adam bar şu wagt diňleýänlerimden. Ýöne iznaçalny diňleýänim şolardy. Iznaçalny diňleýäniň şolar. Hawa, Eminem, Fifty Cent, The Game. Indi şolaň içinde seň öz garaýşyňa görä haýsy bir diňleýän aýdymçylaň, ýa-da reperlaň nomer atin diýip hasap etýän. Şoňa hiç hili beýlekiler taý gelenok diýip, baýdan tak pikir etýän. Ýa bu soragy geçäýelmi? Ýok, bu soragy geçmeseňem bolýa. Şo soragy wara men indi başgaça-da düşündirjek bolaýyn. Ine, mysal üçin, ara-bärde-de köplenç ine Biziň ýurdumyzyň çäginde-de şoň ýaly soraglar ýüze çykýar. Köp kişi soraýar ine şu türkmen reperleriň içinde seň üçin kim number one mysal üçin. Öz aralarynda diňleýjilerem gürleşýär-de türkmen reperler üçin içinde seň üçin kim number one. Tam olmy ýa-da bumy, beýlekimi. Ýöne adamda bir zat bar şu türkmençe terjimesi näbilemok wkus diýilýän golaý. Wkus. Ol orslar rus dilinde aýtsaň, a wkusach ne sporýat diýýär. Ine

Ol meni nähilik diňleýän olar bilýäňmi? Öz nastroýeniýama görä. Mysal üçin men sport zala gidip trenirowka zat etmäne gidýän, o taýda uje konkretno agressiwnyý zat diňleýäsim gelýär men. To što organizmde testosteron zat galdyrýan ýene Aýnaýda bywaýt mysal üçin spokoýny atmosferada otyrsyň bir hiljek

Hemme zat öz nastroýeniýaňa bagly. Sen özüň şuman. Arassa gürläp düşünýän, gürleşip bilýän, terjime edip bilýän näç sanak dil bilýäň? Rus dili, öz ene dilim, iňlis dili, iňlis dili, hawa. Azim, ine biziň bilişimize görä, ine tüweleme sen daşary ýurt aýdymçylar, aktýorlar ýa artistlaň Tüweleme ökde suratlaryny çekipsiň. Şo suratlary şolaň özleri görende nälet bir geň galylarmy şo saňa bir özüňe näme diýip ýazdylar şo barada ýaman bir ynanaý gaty sorag kän geldide şo soragy berseň tüweleme görüpdirlerde ýaňky Surat çekişleňňi zatlaňňy i diýjek bolýarym köp adam maňa diýýär tüweleme daşary ýurt instagramda diýýär köp ýaňky instagramda ýörti ptişkajyk bolýara şo ýaňky ofisialny ptişkajyklar bolýar şolaň özleräm tüweleme laýk goýupdyrlar saňa köp adam aýtdy eý şoňa laýk goýupdyr diýip daže aýtdylar da öz suratlaryny görüp onda znaç distwitnna sen şo çeken aýdymçylaň aktýorlaň ýa artistler görüp Görmelisine görüpdirler, laýkam basypdyrlar. Şolaň özleri wapş görende näme diýip geň galyp kommentariýa bir hiljek ýazdylarmy ýa öz liçkaňa näme diýip ýazdylar şo barada gürrüň berseň. Şo barada aýtsam ýagny ilkinji obratny reaksiýa, fidbek ol galamda bir surat çekipdim biriniň portretini Ol şol Orel Reşkada Alina Ostrowski diýip bir widuşi bar. Alina Ostrowska o. Şo suraty men prosta telefonuma düşürip, oň wideosy ýok. Entäk wideo zat düşürip başlamam, başlaman wagtlam ol. Ýöne şo suratyny çekip i ugratdym oň özüne. Edil men-ä, men-ä pikirem etmedim ta to, şto maňa jogap berer, zat eder diýip.

Oň bilen. Menä şol ilkinji gezek şon ýaly fidbek bolanda. Olam ýagny haçanda wideo wideolamy düşürip başlamda günlerde bir gün prosta özüm bir netijä gelimde şu çekýän suratlamy şu illere prosesini görkezesim gelýär nähili bolýar. Näh nähili edip bolar diýip. I soň bir gün şol ilkinji gezek Bir gyz bar, ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda Nowa Orlean, Täze Orleanda ýaşaýar. Täze Orleanda. Ol aýdymçynyň ady Dawn Riçard. Dawn Riçard ýöne siz ony tanaňzok, meň pikirimçe, sebäbi bärde köp kişi bilenok ony. Ýöne olam Gowy aýdymlar badary öz meňki diýşmeli klassyk aýdymlaram köp diňlende ýöne ol o gyz hip hop hip hop žanrdada aýdýa hemde başga žanrlardada aýdýa i birinji şoň suratyny men suratyny çekip şony widýa düşürmäne bir makul bildim onam amala aşyrdyk soňam ony internede şol instagram instagramyma goýdum Kak obyçny edilişi ýaly ony belläp hem-de oň liçny sopşeniýalaryna-da ugratdym. Olam gördi. Ine, şoň bilen biz tanşyp, ine, şu wagta çenli käwagt internetde habarlaşýas, gürleşýäs diýsem ýalançy bolmaryn. O, siz, možbit, bileňizmi nähili tanaýaňyz ony? O gyzyň Taýga bar-a, reper. Şoň bilen bile aýdýan aýdymlary bardy. Öň Danici Keýn diýip bir gruppa bardy, üç sany gyz aýdym aýdýar. Ýa şo gruppaň agzalarynyň biri şo gyz. I oň bilen-de jikme-jige aýdyp durjak däl. I tože wot şo ýazyşyp neme etdik. Ol sorady menden sen özüň şahsy sergi açasyň gelenokmy diýip, belki mysal üçin Täze Orleana gelip, bizde bärde suratkeşler kän, gelseň seni kabul ederis. sergi gurnaşmana kömekleşmeli bolsa o zatlar hem ederis diýip şonuň ýaly neme nemede urowinde dialogymyz gitdi i boldy şuny üçin hem şeýdip käwagt habarlaşyp durýas ýene aýtsam the game basta rhymes sami ýusuf aleyna tilki i hem-de käwagt men instagramda storis goýýana Aýdymlaryny zatlaryny atmiçat edibem goýan nemelem barda wideolaryny snimat edemok ýöne şeýle çeken surat suratlaryny çekip olaram atmetka edýän köplenç käwagt olaram görýäler skriptonit skriptonit ýowa köp kişi bilýä kim rep diňlän bolsa skriptonidiň kimdigini bilýäler zah kalib Jah Kalib.
Hawa Jah Kalib bir gezek storis goýdum men. Hemmesini polny görüp çykdy men ony ýörite na pamýat skrinşot edibem alyp galdym. Internet platformasynda biziň bilişimize görä ýagny ýutub kanalynda seň bir wideoň bar tüweleme üç aýyň içinde bäş million prosmotr alypdyr. Şo nädip bolduka? Daže has dogrusy şo şu manat bäş millionanam geçip gidipdir öýtýän. Hawa bu wagt on dört million. Şo ýanky wideolarymy düşürip başladym-a men ony diňe instagrama goýýadym. Instagramdan daşary VK platformasy şo tak goýýadym. Ýöne o taýda Kän neme adam görenok. Nu meň pikirimçe däri o wagt. Näçe sany şu döwür şo wideony goýmakaň näçe sany podpishigiň bardy ýutub kanalyna. Ýutub kanalym wapşe ýokdy. On umuman ýokdy. Ol hemme zat şo gysga wagtyň içinde bolup geçdi. Ýutub kanalam ýok.
Ýutub kanal ýok başda. Men şo men saňa aýdyp berjek bolýan şo wagt nähilek boldy. Akenmar diýip bizde PR kompaniýa bar. Owa. Bilýänsiňiz. Onuň generalnyň direktory Maral Deza şo taýda köplenç başga-da kärdeşlerimi, ýagny şo media sferada däl, hökman Aýnulyny tanaýansyňyz, Myrat Molla bar. Şo taýda Myrat bilen bir söhbetdeşlik geçirdik-de ikimiz öz aramyzda. Şonda ol maňa maslahat berdi, Sende wideolaň bar diýdi. Tüweleme diýýär, normalny, kaçestwony ýagdaýda ýerine ýetirilen, işleňem gowy. Näme üçin sen şolary Ýutuba goýaňok diýdi. Men suratkeş oglan-da, özüň dogry düşün. Men şu wagt saňa aýdaýyn, suratkeşler edil bir gaty internede, ýene o zatlara kän neme beletçiligi ýok. Hawa.
Men, men wapşe umuman tor köp zady şolardan öwrendim-de, özüm-ä wapşe bilemokdym. I şonda şeý diýdi welin, birhili kellämde galypdyr. O wagta ýetemde meň uje gizet bir sekiz sany wideom bardy. I şonda bir gijede hemme wideolammy, hemmesini bir günde zagruzit etdim. Prosta şeýdip goýdum, aý boldy, ondan soň bir gün bir zat sazlarys, reklamasyny zadyny eýderis, beýderis diýip otyrdym-da, i şeýdibem ýatdan çykýar. Ýöne soň takmynan ýigrimi bäş Kese çyzyk bir aý diýip alaýly. Ine, şo wagtlaryň arasynda maňa doganym, şo aýal doganym bar diýdim. Aýal doganym maňa skrinşot ugradýar Ýutubdan. Şo, şoň prosmotrlary uje bäş ýüz müň, bäş ýüz müňden geçipdir. Bäş ýüz müň! Şo bir wideomyň, häzir o wideom barada-da otdelny aýdyp bererin, nähilek boldy, nähili. Şo taýda şol hemme sekiz sanyk wideoň içinde bir wideomda bäş ýüz müň prosmotr bolupdyr. Podpisçiklemem eýýäm on müňden geçipdir. On müň Bir aýyň içinde, ýigrimi bäş gün, bir aýa ýetenok. Bir aýa ýetenok, öýem on müňden geçip gidipdir. On müň podpisçik.
Hawa, o-da ýekeje wideonyň eden işi-dä şol. I olam maňa skrinşot ugradýar, Näme, Azim keýpinemaý bu zatlar? diýip soraýar-da. Menem seredýän, pikir etdim, Aý, montaž edendirlaý-laý, bu dünýä zada bolmana haky ýok. Nýažy dagy garaşmadyň şu Ýok, ýok, ýagdaýa? absolýutno garaşamok.
Binýazada bolmagyna haky ýok diýdim-de, jogabam bermedim daşy, soň gürleşerin-aý diýdim-de öçürdim. Başga-da tanyşlaram ugradyp başladylar skrinşot. Ýene-de indi birküç gün geçer-ä. Uje haçanda bir milliona ýetende, i, ol, olam edil bir konkretno ýakyn gatnaşýan dostumam, tanyşymam däl ol. Meň-ä şeýle käwagt salam söýleyim, Şol maňa skrinşot ugradýa instagramda. Azim eý tüweleme eýýäm bir milliona ýetäýipdiraý zatlaý diýip şeýdip men seretdim. Aý indi bul ugradan bolsada znaçt i alyp ýutuba girip gördüm şonda özüm girýän. Hakykatdanam o taýda bir milliondan gowrak prosmotr eýýäm bir aý bolda gde-to i podpisçiklerim uje on müňden geçip uje on bäş müňe ýakynlap barýa. Menem düşünemok. Indi birinji şo näme duýgulary başdan geçirdiň şonda? Aý oturdym pikirlenip aý on mün däl prosta oturandyryn pikirlenip o näli beýle bolýar. Nädip beýle boldy wapşe. Akazuýetsa şo ýutubyň öz nemesi bar ekeni ol populýarnyý poýska berlen adamlar bara. I şo şo taýdaky çeken portredim o wagt şo gyz konkretno populýarnydy bir gyzy çekdim o suratda filipinde ýaşaýan. Belli tiktokerşa i şol ýutubyň öz algoritmine düşüpdir şo wideo ýalňyşmasam. Art algoritmiň içine ýagny nirde şol ýagly reňkler bilen çekilen suratlaryň içinde. I onam şeýdip aýlanyp aýlanyp eýýäm şu Amerikadaky adamlar görüp oturan Ýewropadaky adamlar görüp oturan ekeni. I şeýdibem prosmotry Konkretno gidýäde. Jemi üç aýyň üç aýyň içinde bäş million prosmotr boldy. Häzirki wagta çenli. Häzirki wagt eýýäm şo wideony ýutuba zagruzit edenime onki aý boldy şo bir ýyl tegelek on dört million prosmotr uje paşti on bäş milliona ýetip gelýär şol. Ýa tüweleme görýäs erkim Diýjek bar. Menem aslynda şeýdip tanadym. Tüweleme hem surat çekýär, bir aýdymlaryny diňläp görüň. Tüweleme talant, talantlar gepleşigi-de. Hakyky diýjek goýan talant. Şu ýaňky wideony goýduň-a, ondan ötni. Şoň özi saňa bir, seň bilen habarlaşyp gördümi? Ýa kommentariýa bir zat diýip belläp gördümi? Ýok. Ýöne şo gyzyň gyzjigisi bar, oňam şo gyzyň, ýagny Bella Porş diýip neme, ady Bella Porş-da, fan-peýj, Fanlar sahypasy instagramyny şol alyp podelitsa etdi ýöne. Şeý edip goýdy. Onda pulçaýatsa meň pikirimçe ony özem gördümkä öýdýän. Özem gördüm.
Da men polibom gördümkä öýdýän sebäbi ol ýutubda da tiktokda da prosmotrlary köp boldy da o wideoň. Menä diýjek zadym berekella. Ene hormatly dostlar watandaşlar hanymlar we jenaplar görşüňiz ýaly kimde kim Ýaňky belli youtube bloger bolasy gelýän bolsa ýaňky zatlar edil näçe wideo sekiz wideony birden ýüklemeli azim aýdaly durmuşdan mesalan bir sorag berjek bersem bolar a elbetde durmuşda iň gynanýan zadyň näme
Durmuşda iň gynanýan zadym. Şu soragyňa jogap bereýin, ýöne yzyndan şo soragy ulaltmasaň ýöne. Şu durmuşda bara men ýaman köp wagtymy gerek däl adamlara wagtymy ýitiripdirin. Ine şoňa gynanýan men. Gysgaça hem-de düşnükli. Hawa. Ýa duma köp kişi bärde meni düşüner, näme bardy diýenimi. Ine, meselem aýdaly, daşary ýurt ýyldyzlary, aýdymçylar ýa-da reperleriň içinde haýsysy bilen duet etmek islärdiň?
The Game hem-de Eminem, gürrüňsiz. Şolaryň ikisi bilenem. Kiçilikden şolary diňleýän, şu wagtam diňleýän. Indi şu maýat göz öňe getir. Eminem saňa ýazýar. Şo zat göz öňüne getir. Ýa-da daşary ýalňyz geýim ýazýar diýeli. Ikisinden biri saňa ýazdy. Azim, gowumy ýagdaýlaň? Indi tüweleme iňlis sözüňizi bilýäňiz-dä. Ow, ne diýjek bolýam? Şo saňa göz öňüne getir, prosta. Mik, bir minutda göz öňüne getireli.

Şo rep sungatyň içinde. Eger-de mende şolar bilen öz sesimi olaň sesi bilen bir aýdymda bileleşdirmäne mümkinçiligim bar bolsa, hatýa by azajyk mümkinçiligimem bar bolsa men şol mümkinçiligimden peýdalanardym. Peýdalanardyň.
Elbetde ol olar ýaly şans bolsa hiç bir adam elden gidirlemezmika? Ýok rep aýtmaýan adamam gidirmezmika öýdýän onda. Dogry. Mümkinçe. Dogry. Kime bir hödürlemese-de. Oba kime hödürlemese-de. Azim.
Indi ştaýda tüweleme suratkeşligiňde, aýdymyňda tüweleme muşdaklaryň bar. Her kimiň bir muşdaklary bolýar-da söýüp, kartinalaryňy söýüp görýän bar, ýaňky aýdymlaryňy söýüp diňleýän bar. Sen şolara näme maslahat bererdiň? Ýekeje hem-de gysgajyk maslahat, hakyky ýaşaň. Hakyky ýaşaň, hakyky boluň hem-de ştaýda-da kakras mümkinçilik bar. Şu mümkinçilik bilen hem peýdalanyp hemme ähli muşdaklaryma-da sag bolsun aýdasym gelýär. Şu meni gollaýanlar üçin hemme internetde ýazýan zatlaryňyzy okaýan, görýän. I şu meni gollaýanyňyz üçin köp köp sag boluň, aýdymlamam diňleýäniňiz üçin köp köp sag boluň, nesip bolsa siziň ynamlaryňyzam ödärin diýip, Nesip, nesip edene umyt edýän. Şunluk bilenem Azim, gepleşigimize geleniň üçin köp köp sag bol. Işiňde üstünlik saňada arzuw etýän. Näme diýýär, täze suratlaň bilen, täze aýdymlaň bilen garaşýas. Diňe täzelik, diňe ösmeli. Şunluk bilenem hormatly dostlar, hanymlar we jenaplar, Mekan Show Talantlar gepleşiginiň üçünji bölümini gutarýar.